Bäh, seň ýanyňa bar, münmäýinem bir diýdim-le. Sen o maşynlyk adam däl-ow. Sen bile gaýtmaýyn diýdim-le, sen gün ýaşyp gitdi-ow, gün ýaşyp barýa, gün ýaşyp bar, sen bile ýola çyksaň-ow. Ow, gün ýaşanag-ow intäk-ow. Garaňky düşüp barýa senä-de, garaňka. Açkyňy aýyr-ow, açkyňy aýyr. Hä, ir eken-le.
Ir-how, bi.

Hä, şunuň üçin özüňe timar berilýär. Suwa düşmelimi? Eý, tekge, suwa düşmeli däl-how! Hany sen garnitury alynjak diýdiň dämi? Şoň timarlaýyş işini. Eýýäm kelleden çykdy. Kän gürleýäň-dä, puç sen. Gürläp meň kellämden çykardyň eýýäm. Men, men gürleýän. Näme üçin geleniň ýadymdan çykdy-ow.
Ow, sen kän gürleýäň-ow, şondan ýadyňdan çykýar. Ýör, ýör. Üstünliräk bol, ýör.

Etdik biz ony. Hä. Öňki şäheriň maşynlarylaý. Hä. Ýöne wuz-da-wuz, wuz-da-wuz, eý, ýaman sesleri gataý. Indi bara indiki maşynlar. Hä. Bir hili ýaman gitdigiçe ýuwaşap barýarmaý sesleri? Ýok, hut düşän. Hä.
Maşynlaryň sesi ýuwaşan-a. Hä. Maşynlaryň sesi öňki bolşy.

Dikki sal agam. Bilýäňmi? Ýok, men dikki däl. Dikki hana.
Potdiş nirde onda? Ana potdiş.
Men aýka däl, men potdiş.
Ýok, men bir zat kimdigini bildim-le. Emin jan, sen gowy söýeni ajykdym diýäýmeli ekeniň-le. Biz tanaňok emekeniň-ä sen. Al kene iberijigim işdäň açyk bolsun. Al kene.

Ýok, ine mysal üçin balyga gitdiň. Hawa.
Arlap, öňden ýolbars çyksa näme etjek? Hä, at aýmaly. Ahaw, çeňňek bilen näme ýolbars atylýarmy-ow? Aý, potdişa senem aý. Hä. Özüň-ä çölüň içinde bolsaň. Hawa.
Aý, üstüňe dogry ýolbars alsa. Aý, ýüzüne tezek çyrşaýmaly-ow. Şol karalykda tezegi nirden aljak-ow? Äý, potdyş.
Hä. Üstüňe ýolbars arylar-da, tezegiňi gowaý. Arada gitdi-bä. Hawa.
Ýokum çaýçan bolup otyryn. Aha. Gel-le bir ýolbars. Gorkduňmy? Gorkamok.
Ha.
Içip oturan çaýymyň şemmesi galypdy-da. Aha. Ýüzüni serpip goýberdim.
Gitdi alga.
Şo ýolbarsy menem gördüm-eý. Nirde?
Ýüzüni duwwak tam edip bar, köçämizden geçip gitdi. Sen näbilýäň şodugyny oň. Şol how şol. Seň kefen çaýyň şemmet suran eken ýüzünde.
Aý senem-aý. Arlaýaň diýdi aýdaýda hälden munça gürleşersiňä nämäňe göräý. Äý, näme işläp otyrsyň-ow? Äý, kelläm agyrýaly-aý Dikgijan. Aý nätdiňaý? Howaý, alyp gelýäraý. Goşda adam agyrýamaý?
Näme?
Goşda adam agyrýamy? Eý, seň pikiriňje, şu kelle boşmy? Jigim, muň içi bar. Akyllan nol-ow, akyllan! Hä, içimi?
Hawa. Men daşynyň gürrüňini edýän-ow. Hop, iş! Hüm.
E, gulluk döwri ýadyňa düşýärmi? Gulluk döwrüm bir ýatdan çykarmy how? Meň gulluga baraýan wagtlarymyzda Aha.
gyz-gelinlere seretmesinler diýip, ýagyrnymyzdan bir sanjym etdiler-ä, ana ukol etdiler-ä. Hawa.
Şo wara gelip-gelip indi destebit edýär-eý.
Hakyky.
Ýeri dözüm ýeri-le ol. Sen şeýle bagtlysyň-ow, bilýäňmi şuny? Hawa, bagtly. Her ýyl Aşgabada aýlaýandyryn seni. Hawa, aýlaýaň, hezil berýäň onara, ýöne, senem gaty bagtly çogansyň-aý. Hä? Şu saňa gelmäkäm maňa gelen gudaçylyklar bir gör. Waý, biri gelýär, biri gitýär. O menem olaň hemmesiniň yzyna it salyp kowup, saňa geldim-dä. Wah, şu it salyp kowulanyň içinde menem bolsam bolmaýadymy? Agyş, sen şeýdibem bolýaň-aý. Şeý diýýäň, ol jynym atlanýar.

Ýaşlary görýän bolup a öz ýaşlygym ýadyma düşýä däreý. Ýaşkam menem owadan seýrek oglandym da. Boýum dagy iki metr. Egnim her gapdala ýarym metr. Hüm, saçym dagy şu neme uçup duran saçym bardy-ow. Hüm, ýüzümi ýuwup a polosetem de süpürmezdim. Şeýdem saçym özi süpürip gitýärdi-de. Şu ýola dagy çykmaga zar bolýan-ow. Ýola çykýan-a. Özüm öl deň duş gyzlamyň bar ýeri meni görýän aý pat pat pat ýoluň ugruna çaşyp batyrlar. Molym da mekdebe gelme o meres gelme diýip ýalbarýar. Näme üçin beý diýýär?
Mekdebe girýän.
Hawa. Klasdaşym bar çaşýar gyzlar. Iş bolýar a molym o. Agyr men bilemokmy gyz ony. Menem seň klasdaşyň a.

Nähili aýtýaň-eý? Näme diýiň?
Aýdyşyň nähili-ow?
Hä? Bir, bir serýoznyrak aýtsaň-ow, Hä. serýoznyrak. Mähriban adamlar! Gyzyldan gymmat wagtyňyzy gidirip, gyzylyňyzy gymmat satasyňyz gelýän bolsa, onda laçyn Hajy bibi gelne gyzylyňyzy

Öň bir gezek bitki bilen toýa gitdik. Ýaş Toýa, wagtymyz. toýa, toýa. Kän Hawa.
geldi muň bilen. Hawa, kän gidýärdik.
Bir gezek toýa baramyzda bitke bir fatyra haýyş etdiler. Aýdyp duran şuny ýaly şoka oýnaýan hatyraňyz bar. Şony oýnap ber diýse, aý bulam-da göreniň dikki dä-how. Yza süýşüren bolýar. Aýak aldygyna yza süýşürýär. Öňünden çykýanam men-dä-how. Çykdym bolum bir daýawrak pyýadalaryň biri geläkgetdi. Gulagyň düýni şapaňk boldy-da, aňyrýanda dikki durar. Eý, saňa-da gerekmi diýdi. Ýo, ýo, ýo, agamjan, şu ikä biri bolýalaý diýdi. Hile adam-eý, jan diýdi. Näme bolduý, näme bolduý, meni görseň yňyldaýaň ekeni. Ow, bir trnežor zady getirjek diýip-ow men babadaýhandan pyýada getiräýdim-ow. Pyýada getirenmi ogulany? Hä. Ýa-da üç kile horlananmy? Horlanmasaň-ow sen aýaklaň inçe, göwräň göterenok.

Eýdikgim agaçyk duralli. Näme bolýar eý?
Eý, şu aýagym agyrjak bolýar eýdikgi jan eý. Eý, potdyşan, senem mara gaty görme bolin potdyş. Garrapsyň-laý ýaman. O nähili garrapdyryn-ow? Ow, indam janyňda abat ýeriň galmady-ow. Eý, jigim, men garran bolsam-a, iki aýagym bile agyrardy. Men diňe sag aýagym agyrýar. Şu sag aýagyň näsinji ýyl? Eý, seň berýän soragyň näleý? Hä? Meň özüm ýetmiş sekizinji ýyl-la. Boldy.
Sagaýy ýetmiş sekize gelen bolsa-da, aňyrky segsen sekize gelendir, on ýyl soň agyrar ol. Äý, adamyň bir aýagy öň, birem soň gelmez-ä, how! Äý, pyzmyk!
Hä? Seň şu göwräňden habaryň barmy? Sen wara bölek uçak uradaýmasaň, bitewüligiňi uradar ýalym-ow! Bölek uçak uradarlar olaryň bäri, düzüväýendirler. Ýöre, ýöre, ýör, ýör.